Lura maħna fl-istudio, isma Karlo jina għatlek fuq il-sofana xoġobni u sibtu komdu. Komdu zgur. Il-kaxxa miex, eh? Il-kaxxa miex? Le, ta' moġbitnix. Le, minix bes nħalli fuq il-kaxxa, mbika tkun sorpriza li ktar tard. Vera? Iva. L-estejti li l-esta? lesta, iva fil-fatt kont qed naħdem fuqha u mbagħad ħankun qed nurik ukoll jekk trid tara kif għamilta. Mela xi ma kurjuża. Issa ħabbit nara saqajja għax raqduli jgħat sawek nistaba għax qed. Inti daqxejt win, jimpoġejt lek bil-qeda kieku bqajt bil-wif għama konniex insibu kaptu kif ħanaqbdu namlu. Kit ma kienx ikun jaf kif ħajfukana fuq il-kamera. Eżatt, jina t-natti naqra zaqqi u kol da sofan komdu ħafna biex nattija. Intant aħna ħanibdew rokna ġdida, rokna li se tarawa matul il-program tagħna se jkun jisima il-lenti tagħna, jiġifieri se jkollna lenti ta' kamera li fil-fatt hija lenti ta' Aron Tanti li minn hawnhekk nixtieq nirringrazzjah. fotografu tan-natura li joħroġ jieħu r-ritratti ta' ħlejjaq fin-natura. U llum se nurrukom l-ewwel kreatura meraviljuża. L-asfur ta' San Martin, il-Kingfisher bl-Ingliż, jibda jasal fi gżejjer tagħna lejn l-aħħar tas-sajf u ftit minnhom jibqgħu magħna sar-rebbija ta' wara. Huwa sajjied fenomenali, fin-natura xejn mhu b'kumbinazzjoni. Infatti, id-daqs ta' denbu u l-forma tiegħu jgħinuh jimmanuvra taħt l-ilma filwaqt li l-munqar tiegħu huwa arma perfetta biex jaqbad il-pranzu. Xi ġmiel ta' għasfur hu! Kemm hi sabiħa n-natura! Hija sabiħa n-natura u ħadt pjaċir vera nisimgħek tirrakkonta fuq l-għasfur ta' San Martin. Għaż kont naf li jgħidulu hekk bil-Maltin. Jiena dak li xtaqt nagħmel din darba, xinu wkoll insiba diffiċli, ħafna safar nafuhom bl-ismijiet eh, Ingliżi tagħhom iva. u ħafna affarijiet anke l-ħut u hekk. Iva, eh, u xtaqt li nagħmlu introduzzjoni wkoll ta' dawn l-ismijiet bil-Malti ta' dawn il-kreaturi li jdawruna eh, u jsebħulna n-natura tagħna. U grazzi għal Aron Tanti se nkunu nistgħu nibdew nwasslu din ir-rokna tagħna wara r-reklami kull darba. Tajjeb. Aktar mela. tajse jkollna fjura issa. All right, all right. Ma bat nurilek. Għandi kurzita biex nkun naf, biex narajk nix għal nirġiqaw. Tqabbad nix nata sew le. Naħseb iva. Mela mux ma toċċa li jgħab. Nsabu sa naraw iktar tard. Mela, im. Jaqaw. X'taħseb? Immorru naraw Ruben? X'qed jagħmel? Orrek. Ħa tħallini iktar bi kurżità jiġifieri. Iju, iju, lew agħmel għoddej Ruben, imbagħad nurik eh, x'għandi ppreparat. Ruben qisu miexi mhux ħażin minn dak illi qiegħda nara hemmhekk. Ruben, ħa nwaqfuk ftit, ħa ntelfu. Kemm tellajt xogħol alla jbierek fi ftit ħin. Sempliċi ħafna biex tagħmlu ġifieri ismani. Sempliċi għalik jew sempliċi għalija wkoll? Sempliċi għal kulħadd. Once li ovvjament jiġi spjegat kif irid isir, Sempliċi ħafna biex tagħmlu. Mela, tgħidilna naqra x'inti tagħmel? Bħalissa qed nagħmel id-disinn, jien ovvjament il-kulur, il-kulur ovvjament il-klijent ikun il-kulur li jixtiequ f'dal bħalissa qed nagħmlu turkwas, ovvjament nużaw dat tip ta' pinzel, mhm. li huwa pinzel l-addatta tal dat tip ta' materjal, pinzel jeżistu ħafna. Eh, għax is-soltu l-pinzel tal-ħajt najrin ikun dak il-ħajt. Kulħadd jgħid li kumma l-pinzel kollha differenti, kull pinzel ovvjament fih l-użu tiegħu. Ħafna minni il-pinzel ma kollha l-istess, ma mhumiex. Fil-verità. Jiġifieri jekk trid toħloq dat-tip ta' disinn, trid tuża pinsell ta' dat-tip. Dat-tip, il-pinsell huwa ta' dat-tip, ta' dat-tip ta' materjal u biex joħroġ dat-tip ta' effett li qed naraw bħalissa fuq il-ħajt. Ovvjament bħala bniesel bħal da, dat-tip imbagħad jeżistu ikbar, jeżistu naqra iżgħar, jiġifieri ovvjament jekk inti għandek kaxxi żgħar x'tagħmel? Tuża ż-żgħar, jekk għandek pereżempju krutur twil ħafna, tuża wieħed naqra ikbar minn dak, kellha ma tispiċċa qatt. Pala teknika, pala teknika. Forse nurik, turini naqra kif nistan, vera forse niprofa bieċa zaħira. Pala teknika, vera sempliċi. Ma nafx. Pala teknika, inti li tamel ek, tisbuħek, dejjem tisbuħ forma ta' X, u l-materjal minnu nifsu fih zeba, U ovvjament fih il-quartz, il-quartz biex niftemmu li huwa ramed dekorattiv. Xin ovvjament jassorbi u jinxef, jibqa' ovvjament ir-ramla tibqa' fuq barra u ż-żeba tiġi fuq ġewwa. Allura jekk krea dak it-tip ta' effett kif qed naraw hekk ara. Eh, fej, l-sfumaturi joħorġu waħidhom fil-verità. Fil-fatt jiena kont se nsaqsik fuqha din. Għax u inti meta tħares il-kulur, ma tarax, ġifieri kulħadd kull ma tara kulur wieħed. Imma mbagħad kont id-daqqa kif qed toħroġ. Fil-barmil qed tgħid. Eżatt, fil-barmil jidher kulur wieħed, imma mbagħad hekk bid-daqqiet kif qed joħorġu qed joħroġ vera sabiħ. Għax inti jkollok ovvjament iż-żebgħa u r-ramla, ir-ramla tibqa' fil-wiċċ mhux ħa tiżżorbi, ment iż-żebgħa trid tidħol ġol-ħajt, ġol-primer li tkun tajt. Allura joħroġ dak l-effett, dak l-effett kif qed nagħtu issa. U da effett vera sabiħ. Vera sabiħ. U sempliċi biex. Fil-fatt kont se ngħid, nista' nipprova biċċa. Jew inkella ħanħassarlek id-disin tal-ħajja. Imma qed nara vera faċli. Allura isni ma nistax Ek, ma rridx Tista, tista, tista. Mela ħanara, eh, eh, eh, il-telespettaturi mbagħad jekk vera nkun naf nagħmilha jiena, vera mhix problema naħseb. Kemm ħanagħmel żeba' rubi? Ftit, vera ftit. Ftit, jiġifieri kemm tagħmillu ftit it-truf u x'vera. Li ma biċċa ħanagħmilek. Għamel it-trit, għamel it-trit. Hawnhekk, hawnhekk. Inkompli mija. Eżatt, eh, eh, proset, eżatt. X'taħseb? Daqsek. Daqsek? Ovvjament inti talaq kullum kien sewwa. Mhux hekk, anzi, eh, forsi ma minx biżejjed zeba. Però bħala bħala bħala daqqa tal-id hija perfetta. Oh. Eh, tajb. Jiġri jien kont qed nagħmel isu it-traxe. Eżatt. Biss. Tara kemm kemm kemm sempliċi. Ah, u impressjonajtni, eh? X'taħseb? Jina nista' nitlaqlem u għamel program kollu waħdek issa. Imma, imma, verament, xtaqt tipprova. Mela, biex dak li kun jifhem waħda ħdija. Ħanuri mela Ruben ħan ħaġa waħda żgħira. Mela, jiena nnotajt li meta kont qed iżżomm il-pinsell inti u kont qed taħdem, kont qed tuża is-swaba. Sew. Issa jekk tħares lej Ruben, iċċalaq ħafna l-polz. Issa din hija xi ħaġa żgħira minħabba il-health and safety għax ħafna drabi Ruben ovvjament huwa tas-sena huwa mastru fix-xogħol allura id-daqqa tiġih naturali. Issa meta inti tkun qed tagħmilha dik l-għada probabbli jkollok bżonn band jekk tibqa' iżżomm idek riġida. Iva, inti idek ma żommix riġida minn hawn, allura inti dejjem iċċaqlaq minn hawn. Ah, tuża il-polz ukoll. Tuża l-polz ukoll. Ma tużax. Meta taqbad is-sistema mbagħad awtomatikament jiġifieri kollu sewwa. Però automatikament imbagħad li tibqa' taħdem waħedha. Biex isalva li. L-importanti hawnhekk biex insalva li ġok li ovvjament. Eh, eh, eżatt, għax kif qalu vera jien ma kontx qiegħda nagħmilha bil-mod. Imma tifal fejn għax kun ewwel darba qed tibża'. Eh, żgur kun tirata. No pressure, eh, kulħadd taħares lejja tliet kameras, min jaf kemm hemm nies warajhom id-dar jarawna, intom it-tnej żewġ masri tħarsu lejja, jiġifieri. Ħadd pjaċir. U ma kienx l-intenzjoni li nikkoreġik imma biex ngħinek kemm jista' jkun tevita li eventwalment ikollok injury. Mela. Isma' dik il-pitturuna ġejja. Iva ta. Għax issa għandi mistiedna oħra qed tistenni. Dalwaqt ġifieri. Iva, iva. Il-mistiedna li jmiss ħa tilqagħha fuq il-pitturuna tiegħek issa. Tajjeb. Ħa nara, ħa nara. L-ewwel ħaġa li ħa nagħmel, ħa noħorġu din naqra 'l barra. Telqet, tajjeb. Issa. Issa, se tagħmel. Għandi kurżità. Eh. Tadam! Issa. Din hija il-putruna ta' Valeri. Tenna kemm int kurjuża. Ħanamlu hekk ħalli jarawa. Il-forma diġà oġbitni. All right. Il-forma ġa oġbitni, ġifri naf li għandi fejn poġġi dejja mill-qed nara. Mela, eh. ara ġejja. Tadam! Wow! Kont taf li tħobb ir-roża żgur. Apparti li naf li tħobb ir-roża. Hija hawnhekk eh, eh, bistampa li huwa id-dekupax mhm. bistampa. U mbagħad jiena qed nuża wkoll ċertu kliem bħalissa hija twali ħafna f'ħafna pajjiżi. U għawek għaw il-kelma paċi, imma bat fuq wara, huwa id-director's chair ta' ta' Valeri. Tijaj, mela ħat ma jista' jħodu li, sa' Ħat ma jista' jħodu li kutpoġi inti bismu. Tajjabi, iġifiri teknika li użajt fuq dil petruna differenti minn dik li użajt fuq il-suban, u xe? Iva, fil-fat, dan għamilt lu ta' pezzerija. Issa, tiġu, tiġu, tiġu dekanix fuq il-tapezzerija xina minix ta' pizzar. Ovvjament, prim, Imma. Inti għamilta wkoll? Iva, iva, iva. Mill-bidu sal-aħħar. Tajjeb? U kemm komda, grazzi. Komda. U tajba u kolla saqajn osra. Tajba, mm. tajba, tajba. Proset. Issa, ma nafx jek trid tara kif għamiltu dan. Mela, għandi kurzita kbir. Iva, għax dejjem kelli kurzita. Kif tista' idrab fil-verità tisbaw jew twakkallu xi ħaġa miegħu bħal f'dal-każ, hux vera? Eżatt, eżatt. Di karta jiġifieri. Dik hija karta, iva, imma issa ġiet b'saħħitha biżżejjed li meta sserraħ darek fuqha ma titqattax. Ekku, ħa nara. Imma tippruvax tqattagħha. Le, ħa nara.

U ngħidilha, isma' Gwen, kif nista' nkun ftit aktar sostenibbli fil-kċina u ma naħlix? Ma narax qaltilna. Jiġifieri hawn Gwen. Eħe hawn Gwen, noqgħod hawn inti mhux mur tiekol. Hello Valerio u Carlo! Jiena ser inkun qed nagħtikom il-pariri biex aħna nsajru imma l-importanti li ma naħlux għax il-ħela ddejjaqni ħafna. U inti għatli li fadallek l-isfra tal-bajd. Allura biex ma naħluhomx, nagħmlu riċetta oħra bihom. Xej xej, ikonna d-diżerta lesta, tista' tifrizhom pereżempju tagħmel xi karbonara jew tħallathom mat-taħlita tal-kix Lorraine. Imma naf kemm tħobbu l-ħelu. Allura ser inkun qiegħda nagħmlilkom creme brulee. Verament sempliċi bi ftit ingredjenti u vera tajba. Ibda billi ħallat l-erba' lisfra tal-bajd li jkun fadallek, u mbagħad magħhom żid 75 gramm zokkor fin. Ħallathom, żid żewġ imgħarref corn flour kif ukoll żid erba' imgħarref coconut flakes. Ħallat kollox flimkien. U mbagħad sadattant, ħa saħħar 450 millilitru ħalib, ħa żid kollox flimkien u teqlibhom ġo reċipjent żgħir. Qedhom fil-friġġ għal 25 minuta u meta jkunu listi, għamel daqsxejn zokkor ismar fuq. Qedhom ġo l-friġġ għal 10 minuti u lesti! Għawna! Hello, Gwen! Hello, Carlo! Jina ġejt taħrab tila l-Valeri mill-studio. Ġejt narak, eħe, għax inti kontet tintaqa ma' Valeri biex tippjana din ir-rokna. Tajjeb? Ekku. Jina ma konċet narak u kontet nimmissjak. Mela, l-ewwel ħaġa ħakbira. U ija, u xaw kemm hu tajjeb. Krem brilello ma għamiltilkom għax Valerie qalet li għamlet il-pasti di mandorla. Ma żammitlekx waħda, allura hawn aħna. Imnalla ta' ma żammitlix waħda xina bqajt allerġiku għall-ġwies. Allura Il-mandola kili tajji u l-ħibs tagħha kibru mhux tiegħi. Eżatt. Tajjeb, issa jiena. Issa l-krem brulea għalik. All right, nista' nipprova. Mela le, fidejk. Fidejja? Fidejk. Għala xinu ħireġ. Għand il-kuċċarina lesta fil-buti. Just in case. Mm. Fija kokunat. Bravo. Mmm, tintija. Grazzi ħafna, Gwen. Grazzi. Jina ħanħallik ħalli tikkonkludi r-rokna tiegħek. Grazzi. Nibat it-tislijiet tiegħek lil Valeri. Ħalli fidi. Le, le, nħalli fidek. Ej, iva, le, mhux xorta nirranġaw issa. Eh, mela, inti jekk tara qabli, selli li għalija. U jina jselli li. Vice versa. Eżatt. Bye. Bye. Importanti ħafna ħbieb. Sejjer u taħlix! Rajtu fejn mar li nispera li ħalli li waħda, Karlo ħallejt li waħda u xax jidru vera tajbin, grazzi Gwen, se nkunu qed insaqsu kal-parir kull ġimgħa ta' kif nistgħu nkunu ftit aktar sostenibbli fil-kċina. Intant wasal il-moment li nlaqakom mal-mistiedna tagħna tal-lum l-aħħar waħda għallum Eh, Dr. Sandra Ġus Darmanin li hija biologa marittima u tafuha mis-sensila l-oħra, Sandra, grazzi ħafna tal-li ġentilmen terġajt eh, il-qajt l-istedina tagħna biex tkun hawnhekk magħna biex nisdiskutu l-ambjent marittimu. Grazzi, anzi tal-istedina, nħu gost ħafna meta niġi fuq il-programm. U aħna nieħdu gost dik ukoll u anke sem eh, it-telespettaturi tagħna. Kienet rokna popolari ħafna. Għażilna suġġetti differenti li għadna qatt ma trattajna. U llum Ħsibna li nitkellmu dwar kif nistgħu nieklu l-ħut b'mod aktar sostenibbli. X'jiġifieri meta ngħidu hekk? Għax aħna mmorru nixtru ħuta normali. Ekku, li nagħmlu hija noqogħdu daqsxejn attenti iktar meta nażlu l-ħut. Pereżempju nistgħu nikkunsidraw l-impatt fuq pereżempju t-tip ta' sajt li l-mod kif inqabad il-ħut jew inkella naraw x'impatt ta' fuq il-emissjonijiet tal-karbonju jista' jkollhom. Għax ikun irid jinġarr, pereżempju, minn post għal ieħor, jew jiġi impurtat. Eżatt. Ovvjament wieħed meta jiġi impurtat irid jara kif ġie impurtat, il-vapur, l-ajruplan, dak kollha ovvjament hemm konsum ta' fjuwil, jiġifieri dak kollu carbon footprint ngħidulha fil-fatt. Jiġifieri ħa nibdew mill-punt li ngħidu li l-aħjar li nieklu l-lokali. Hekk hu. Huwa tajjeb għal iktar minn ħaġa waħda, għax ovvjament qed nieklu l-ħut tal-istaġun, għax jinqabad lokalment, Barra minn hekk, biex inti ġġibu diġà qiegħed hawnhekk, allura għandek inqas impatt, u wkoll qed insostnu l-għixien tal-sajjieda tagħna. Sew, jiġifieri dak huma modi ta' kif aħna nistgħu nkunu aktar sostenibbli fl-għażliet tagħna. Imma forsi min ikun qed jarana jgħidlek, imma jiena kif ħa nkun nafhom dawn l-affarijiet? Hekk hu, nistgħu naraw x'tip ta' ħut li nagħżlu. Fil-verità ħafna drabi n-nies imorru għal tip ta' ħut bħal tonn jew salamun li qisu wieħed dejjem jixtri l-istess ħaġa. Għax naħseb ħafif biex issajru, kulħadd jitkellem fuqu u l-iktar li mdorrin bih. Ekku, ma pereżempju meta naraw bħat-ton, bħat-ton huwa iktar friskju bħala ħuta hija iktar ħuta friskju. Fatti hemm il-kwoti tat-ton. Meta aħna pereżempju qed nixtru s-salamun, irridu noqogħdu attenti li nixtruh minn fejn ikun imkabbar b'mod iktar sostenibbli jew b'inqas impatt fuq l-ambjent, ġifieri jkun mod regolat. Hemm tip ta' ħut li forsi mhumiex daqshekk faċli biex issajjarhom daqs is-salamun jew it-tonn għax kemm mhux kemm titfagħhom fil-borma u ejha mmorru. Ħafna drabi daw ikunu wkoll bla xewk, eh, tonnu s-sara. Allura iktar faċli li wieħed jaqa' Infatti għal dik jiena ħan semmi l-għażla. iktar ħut tax-xewk, ma pereżempju hemm is-sardina jew il-kavall, li bħala ħut huwa ħut żgħir, però jikber malajr. Em, Il-kavall pereżempju fih ħafna omega 3s li huma tajbin ħafna għas-saħħa. Jien jogħġobni, fil-fatt em, darba l-istess mort għand il-kavall, hawnhekk qed narawhom fil-fatt em, fuq l-iskrin qed naraw il- kavalli hawnhekk u fil-fatt anki tal-ħut stess meta mort nixrih qalli għandi dan ara llum u anki bħala prezz huwa ferm irħas. U meta jiena sajjartu d-dar għoġobni, jiġifieri għandu togħma partikolari. Għax ikun tal-istaġun, ikun lokali, ikun iktar. U anki bħala ħut, meta nagħżlu ħut iktar żgħir, jiġifieri mhux ħut top predator ngħidulu, jiġifieri predator ta' fuq bħal bħat-tonn l-istess bħal klieb il-baħar, Meta jkun dak il-ħut, jiġifieri li jiekol lill-ħut iżgħar minnu. Meta nagħżlu l-ħut min-naħa t'isfel. Hekk hu, min-naħa t'isfel tal-katina qed inkunu iktar effiċjenti. Wieħed irid jiftakar li kull livell li nitilgħu 'l fuq qegħdin nitilfu ħafna enerġija. Per eżempju, partijiet li ma jittieklux tal-ħut, partijiet li mhux diġeriti mill-ħut jew inkella l-eskrementi tal-ħut. Dak kollha enerġija mitlufa. Jiġifieri qed ngħidu tajjeb li jekk tiekol il-ħut fil-parti t'isfel tal-katina bħal mhu l-kavall għax huwa ħut żgħir se jkollu iktar sustanzi. Dik sustanzi imma wieħed irid jiftakar illi meta qed nimxu minn livell għal ieħor qed nitilfu sa 90 fil-mija tal-enerġija. Jiġifieri l-ħuta mill-ikel li hi kielet lilek tagħtek biss 10 fil-mija. Ġifieri iktar ma tkabbar il-ħuta. Eżatt, eżatt, hekk hu. Inqas se tieħu minn dik l-enerġija tajba biex ngħidu hekk. Eżatt. Wow, xi ħaġa impressjonanti. Allura x'ħut nistgħu nagħżlu pereżempju? Inti semmejt il-kavalli bħalissa. Semmejt il-kavalli u semmejt is-sardin. Issa barra minn hekk forsi ħa naqleb għal frott tal-baħar. Meta nitkellmu fuq frott tal-baħar, pereżempju kont taf li l-maskli, il-mussels, dawn biex jitkabbru lanqas għandhom bżonn xejn, jiġifieri dawn letteralment ikollhom ħabel, jagħmlu seeding, jiġifieri jwaħħlu dawn iż-żgħar, dawn jikbru waħedhom, jiġifieri inti ma tridx tagħmel xejn. U barra minn hekk dawn ukoll inaddfu l-ilma, jiġifieri għandna bħal gandofli pereżempju u l-ġajdri, qed nitkellmu fuq l-oysters u l-clams. Dawn meta inti tpoġġihom ġo ilma pereżempju li jkun maħmuġ, inaddfu l-ilma. Jiena Naf illi ħejjejtilna daqsxejn ta' filmat illi fil-fatt se jurina dal-fenomenu li għadek kif qed tispjega, illi bil-mod ta' kif jikbru, waqt li jkunu qegħdin jikbru, qed inaddfu l-ilma. U hawnhekk nixtieq ngħid lit-telespettaturi li qed jarawna, se taraw filmat qasir li sabitilna Doctor Sandra. U se taraw kif il-kulur tal-ilma se jinbidel Waqt li dawn il-gandofli qed jgħixu. Eżatt, għax huma meta jieklu jkunu qed jiffiltraw l-ilma. L-ilma li jgħaddi minn ġo ġisimhom jiffiltrawh, jieħdu n-nutrijenti u jerġgħu jermuh 'il barra nadif. Mela, ejja naraw dal-vidjow mgħaġġel sewwa u tkunu tifhmu eżatt x'qegħdin ngħidu. Jiġifieri Hemmhekk dak qed juri naħseb jiena s-sigħat hux hekk l-arloġġ? Qed jaraw bil-ħin hekk hu. Naraw l-arloġġ idur. Fuq fuq naħa minnhom qed naraw li kull m'hemm ilma biss, u fuq in-naħa l-oħra qed naraw ġifieri hemmhekk kif qed jitnaddaf l-ilma iktar ma jgħaddi ż-żmien dawn qed jiffiltraw l-ilma u ovvjament qed jiċċara u jiċċara. Ġifieri anki meta jitkabbru dawn fil-verità jkunu qed jagħmlu anki tajjeb għall-ambjent jekk jitkabbru b'mod sostenibbli. Wow, impressjonanti, eh? Kemm hu sabiħ li tkun tafhom dawn l-affarijiet, pereżempju dawn kif qed inti jikbru mix-xejn ukoll. U allura hawn ħafna rsiset fej ikabruhom ikunu rċiċet fil-baħar, mhux hekk? Iva, irċiċet fil-baħar. Issa inti kont taf li pereżempju meta inti tixtri daw il-prodotti dawn jeżistu anki labels fuqhom li inti jew inkella ċertifikazzjonijiet li jgħidulek ukoll li huma mkabbrin mod sostenibbli. Kont se nsaqsi, kif narfuhom prodotti bħal dawn? Għaliex ħafna drabi dawn jinxtraw anki fuq livell friżat. per eżempju. Friżat, frisk jew fil-bot, mhm. daw jeżistu ġiex tipi ta' ċertifikazzjonijiet. Għal ħut li jkun maqbut, jew enke eh, ħut li jkun maqbut mill-baħar, jiġifieri salvaġġ, jeżisti label ngħidu l-MSC e, li hija label blu u din insibuha fuq il-prodotti u tejna li meta aħna nażlu nafu li dak il-ħut inqabad mod iktar sostenibbli. Mbagħad għandna li qed naraw hawnhekk fil-fatt. Jiġri dak ikun ħut ipakjat. Għax mhux se ssibu fuq ħuta friska, mhux hekk? Ħafna drabi iva, hekk hu, però jista' jkun li tal-ħanut jista' jkun li jkollhom, pereżempju, speċjalment il-ħut jekk ikun impurtat, ikollhom din il-label ukoll magħhom. Issa barra minn hekk imbagħad teżisti label oħra li hija apposta għal tal-akwakultura, li jekk inti xtrajt prodott li ġie mkabbar ma mhux salvaġġ, imma tal-inqas dan ikun regolat li kemm jista' jkun ikun imkabbar b'inqas impatti. Allura aħna fuq l-ambjent. Eżatt, li qed naraw fil-fatt fil-filmat hawnhekk qed naraw fuq l-iscreens tagħna. Ġifieri aħna nek darboħar li meta jmorru jixtru l-prodotti jistgħu jfittxu dawn il-labels, u ovvjament ikunu jafu li l-għażliet tagħhom qegħdin jikkontribwixxu iktar għal ikel sostenibbli. Sew, imma forsi jgħidlek isma' jiena nikol ħut darba fil-ġimgħa. Allura din l-għażla tiegħi verament se tagħmel daqshekk differenza. Tagħmel. Eh, Kont taf li nies jiklu mal-20 kilo ħut fis-sena? Wow! Ekku. Min jikol mod, jiġifieri mhux min ħobbu ħafna. Ngħidu average, jiġifieri mhux qed ngħidu xi ħadd li jikol mod biss mill-medja, jiġifieri 20 kilo fis-sena. Jiġifieri għamilhom 20 kilo għal kull persuna li hawn Malta, diġà tagħmel differenza. Hmm, wow! Xtaqt insaqsik xi ħaġa żgħira wkoll fuq il-qarnit pereżempju għax ġiet nifrasi meta konna qed nitkellmu fuq il-gandofli. Inti għad li dawn faċilment kabbarhom firziet set u jkun hawn ħafna. Il-qarnit mhux l-istess, mhux vera. Irridu nikluh verament b'mod sostenibbli u xek. Importanti li nagħtu ċans lill-qarnit li jirriproduċi qabel ovvjament ma dan eh, neħħu ħax. Jekk wieħed jikkaċċjah b'mod iktar mhux sostenibbli, ovvjament ħajonqos, il-popolazzjoni tonqos u mbagħad tkun diffiċli ħafna biex din terġa' tiġġena tirriġenera ruħha biex dejjem insibu aħna x'naqbdu. Dik xi ħaġa importanti, semmejnieha issa fil-kuntest tal-qarnit, imma hija xi ħaġa li għandna nsemmu wkoll anki meta nkunu qed nagħżlu l-ħut tagħna kemm jista' jkun naraw Ma nkomplux ninkoraġġixxu illi jinqabad ħut li jkun għadu ġovanili. Pereżempju, kont taf illi ċ-ċeren idumu sa seba' snin biex jibdew jirriproduċu għall-ewwel darba? Seba' snin. U anki ċertu ħut li aħna nħobbu niklu tal-platt bħal sargi u hekk dawn tal-platt tiegħek jaf għandha xi xar snin dik il-ħuta biex ġiet għandek. Il-aħwa. Imma dan hemm xi ħadd li jieħu ħsieb li jinqabdu l-ħut, jiġifieri ċerna naħseb Eh, nispera li hemm xi liġi li iva, tajt li ċerna ma tistax tinqabad. Yes, fil-fatt hemm il-liġijiet hemm daqsijiet differenti tal-ħut, ġifri dawn huma importanti. biex ovvjament nissalvalgwadjaw il-reproduzzjoni tagħhom. Hekk u l-Unjoni Ewropea tieħu ħsieb li toħroġ ukoll anki l-isem. Id-daqsijiet minimi. Id-daqsijiet minimi ta' ħut li nkunu nistgħu eh, nixtru. Interessanti ħafna, eh? Għadgost ħafna nisimak. Eh, forsi messaċ tijak il-dawk li għedin isegwuna, ek, eh, biex tajdilom isma. Agħtu kas dil-ħaġa u dejjem ippruvaw għamlu l-għażla t-tajba, ħa ngħidu hekk. Ekku, l-importanti ehm, nipprovaw kif edna nimmurru għal ħut tal-istaġun, dejjem dik hija l-iktar ħaġa sempliċi naħseb li wieħed jista' jagħmel li jmur għal ħut tal-istaġun. Per eżempju, issa qegħdin għaddit ir-rebbija Ħa jibda s-sajf dalwaqt. X'ħut ikollna bħalissa, Sandra, tipo li jkun sostenibbli għalina? Bħalissa hemm qed jibda anki jiġi l-ħut iktar li jikkaċċja. Ġifieri pereżempju bħalissa hemm anki ħut bħal lizzijiet li bdew jitfaċċaw. U mhix ħuta li wieħed imur għaliha spiss, però hija ħuta li hija tajba wkoll. U hekk fl-istess ħin ma nkunux qed nikkonċentraw dejjem fuq l-istess speċi u nifirxu mill-ħut li nieklu biex kemm jista' jkun l-impatt ikun mhux fuq ħaġa waħda. Jiġifieri llum jekk nistgħu mmorru b'messaġġ sabiħ daru illi fejn kif bdejna illi tiekol it-tonn u s-salammun għax hekk imdorri, illi tipprova d-darba li ġejja li tmur tixtri ħuta tipprova tixtri xi ħaġa ftit aktar varjata u xi ħaġa li għadek qatt ma daqt. Il-bejjiegħ tal-ħut żgur ħa jgħinek u ħa jgħinek żgur. Sew. Grazzi ħafna. U jekk ikolkom xi mistoqsija tista' tibgħatulna wkoll messaġġ fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u aħna nsaqsu lil Dr. Sandra u tkun tista' tigwidakom ftit iktar b'mod speċifiku. Eh, Sandra, grazzi ħafna. Eh, ħanajdlek ta' żel rigal minn ta' qudiemek li huwa rigal ta' kummerċ ġust, tkellimna ma' Elena fuqhom. U ġentilment Lub Djakonija Parroċċa offrewna li l-mistiedna tagħna għandhom dan rigal. Ħa nħalli lilek tagħżel, ħalli tagħżel waħda li togħġbok. Ħa nagħżel mera. Sabiħ għoġbitni lili wkoll. Lil Mirja aħna n-nisa nħobbuha żgur. Grazzi Sandra, niltaqgħu aktar 'l quddiem fis-sensiela tagħna. Aħna ħa nifqu għal ftit mumenti, ibqgħu magħna.